Ku lava munhu a fe tshiriti ku lava munhu a kota ku yimela timhaka ta yena. Eka siku ra namuntlha hi lava ku ya chukachuka minkandziyiso yimbirhi. Nkandziyiso wo sungula i nkandziyiso wa Rhangani the Producer, kasi nkandziyiso wa vumbirhi i nkandziyiso wa Munhu wa Munhu, Khale ka nsati wa Rhangani the Producer. Nkandziyiso wa Rhangani the Producer va wu endli hi siku ra makumembirhi ra Mhawuri lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi laha a va hi basisela ta ku hambana ka vona na khale ka nsati wa vona kumbe ta ku dlaya vukati exikarhi ka vona na khale ka nsati wa vona. laha va nga hlamusela leswaku ri xivangelonkulu lexi nga endla leswaku ri va dlaya vukati lebyiyani i ku va va lava ku kuma ntsako wa moya i ku va va rhangisa ntsako wa vona emahlweni va tlhele va koxa leswaku ri khale ka nsati wa vona munhu wa munhu u fanekele a cinca username eka xiyenge xa yena xa mabulu xa Facebook laha a tivitanaka nkatarangi hikuva yena na vona a va ha ri na vuxaka. Hina va Dilolostro YouTube channel hi kombela ku va hi nga teki tlhelo kumbe ku voyamela eka tlhelo ro karhi hi mi andlalela timhaka letiwani hi yimi exikarhi hi nga tikombi leswaku ri hi voyamela eka tlhelo rihi mi ku tivaka eka gaza hi siku leri tlhandlamaka siku ra vumakumembirhi-n'we Ra Mhawuri lembe ra 2022. Munhu wa munhu na yena u endli nkandziyiso ku ta hlamula nkandziyiso lowuya wa Rhangani the Producer laha a ri eXilumani Hotel naswona a ha binye mathawula. Ha swi tiva leswaku swi nga va swi karhi swi vula yini. Laha a nga hlamusela leswaku yena u titeka tani hi Winnie Madikizela Mandela the Second. kumbe Winnie Madikizela-Mandela wa vumbirhi, hikuva a vula leswaku ri yena a nge cinci ku tivitana Nkatarangi. Ku mi tlheriselanyana ndzhaku ka ntsongo, hi ta tsundzuka khale ka President ya laha Afrika-Dzonga Nkulukumba Nelson Mandela, loko va ha ku vuya ekhotsweni a swi tekanga nkarhi wo leha va dlaya vukati na khale ka nsati wa vona Winnie Madikizela. Kambe Winnie Madikizela u ye emahlweni xivongo xa ka Mandela a ha xi tirhisa laha a tivitana leswaku hi yena Winnie Madikizela Mandela. U ale a karhi a jolomba xivongo lexiya xa ka Mandela hi ku tiva leswaku ri xivongo lexiya xi na ntikelo naswona xi ta n'wi vuyerisa. Munhu wa munhu u koxa leswaku rhangani the producer. Loko va fanele va ta evanhwini va ta vula leswaku ri vona va dlaye vukati a swi ri kahle leswaku ri va ta na vumbhoni bya ku kombisa leswaku ri vona va dlaye vukati se hi nga vula leswaku ri munhu wa munhu u ringeta ku vula leswaku ri ku va swi va na ntikelo leswi va swi vulavulaka rhangani the producer a va humese vumbhoni bya ku tiyisisa marito lama va ma vulaka Eka nkandziyiso wa munhu wa munhu laha a ri ehotela ya ka Xilumani naswona ka ha ri mixo a ha binye na mathawula, hi nga vula leswaku yi ve na nkundzumulo lowukulukumba naswona yi vulavula timhaka to tala. Hi kombela ku va hi tsema kwala hi nge se paluxa swo tala.